Gudde Moien, ech sinn de Roland Meyer an der wonnerbarer Plaz hei an der Citébibliothéik liesen ech Iech Extraiten aus zwee vu menge méi rezente Bicher, engersäits deem klenge Buch hei aus der Timba-Kollektioun bei Kremart, Footleaks. Footleaks war Eng kabarettistesch Liesung, mat deer ech laang ënnerwee war a wou lo Extraiten dervun hei dran publizéiert goufen. Dat, wat ech virliesen, huet domat ze dinn, ee wa net nëmmen esou e bëssen doriwwer eraus, an da vu mengem leschte Buch Glous bei Op der Lay erauskomm. Eng Erzielung vun deemools an de siwwenzeger Joren, wéi ech nach esou ee klenge Männche war. Eppes, wat mir och ganz staark um Häerz läit. An ech hu probéiert, an dësen Extraiten déi zwee Bicher e bësse mateneen ze mëschen. An ech hu gemierkt, d'Iessen huet et verbonnen. An elo fänke mir awer un, well soss schwätzen ech ze vill laang. Déi fett Joren sinn eriwwer. Dat hunn ech mir den éischten éischte geschwuer, op Neijoeschdag, héich an helleg an virun Zeien, a war zu deem Zäitpunkt och nach fielsefest dovunner iwwerzeegt, datt dës grad esou gigantomanesch wéi gewoten Aventure gelénge kéint. Jo, Ech huelen elo mol aus dem Stand an ouni mat der Wimper ze zucken an deenen nächste 6 bis 7 Wochen ee Fënneftel vu mengem aktuelle Kierpergewiicht of, wëll dat ass alles nëmme Speck, a Speck ass zwar moies gutt bei der Omelett, mä wann en de Rescht vum Dag iwwer de Rimm hänkt an an der Géigend ronderëm schwabbelt, ass dat beileiwe keng Quantité négligeable. Wéinst mir! A menger Gesondheet virun allem, awer wéinst dem Tamara wollt ech dës Ploen op mech huelen, wéinst dem Tamara, menger neier russescher Tinder-Bekanntschaft, dat meng Gedanken, dat mäi ganzt Wierken a Striewen an dësen däischteren an äiskale Wanternuechten esou eppes vun accaparéiert huet. Ech hat also beschloss, mäi Liewe radikal ze veränneren an eng Diät ze maachen, an ech hu mech vun engem Abléck op deen aneren o Wonner och net méi esou schrecklech alleng dobei gefillt, ech hunn elo derzou gehéiert, ech hunn zu deene Milliounen an awer Millioune Matmënsche gehéiert, déi hei an eisem schnuckeleg klenge Bommeleeërländchen op Neijoeschdag decidéiere méi schlank a méi gesond a méi schéin a méi attraktiv a virun allem méi frësch ze ginn. Wéivill Leit hei zu Lëtzebuerg an och soss an deer ganzer wäiter fetter Welt huelen sech genee dat selwecht zu genee deem selwechten Zäitpunkt vir, Silvesterowend, ee spirituelle Moment. Gemeinsam schaffen wir das! stung an der Bunte an ech hunn enthusiastesch zougestëmmt. Och ech wëll ee vun iech sinn, zesumme mat iech. Wëll ech gesond stierwen, fit wéi eng Turnschlapp, wëll ech mäi Graf selwer schëppen, an der ootmungsaktiver Doudelued frësch a gutt drop déi lescht 25 Sit-Ups maachen, an no engem déiwe Schotz Energy Drink den Deckel eegenhänneg Fir ëmmer iwwert mer zouklappen. Rest in peace brother. An et gëtt jo och wierklech eng grouss Auswiel vun esou Diäten. Et ass fir jiddereen eppes derbei, eng Ausried ass net erlaabt, Banannendiät, Fruucht-Zocker-Diät, Friess-dech-fit-Diät, Ahornsirup-Diät, Kohlenhydraten-Diät, Roggenvolca-Diät,

Diät. Et ass mat all deenen Diäten esou wéi mat den Horoskopen, an all Zeitung een aneren Horoskop, a wann deen een Horoskop net passt, da kaaft der eng aner Zeitung a schonn gesäit d'Zukunft nees vill méi roseg a virun allem vill méi rank a schlank aus. Ech sinn also net deen eenzegen, deen esou eng Diät maache wëll, maache muss, maache soll. Wa mir zu esou vill sinn, da packen ech et! Zesumme si mir staark, eng geliefte Moossnam vun Teamëntwécklung, ech zesumme mat der versammelter Mannschaft vun allen Décken a Fetten an Adipösen an Obésiten an deenen, déi sech dofir halen oder dofir gehale ginn, mir alleguer erklären dem Speck, dem fette Schlacken an dem bannenzege Sauhond

Et däerf just net déck maachen an et däerf kee Spaass maachen. An dat geet esou. Moies ee Stëbsselche Pudder an engem hallwe Liter Waasser opléisen an een Tuer schwammen. Dono een Aachtel Apel oder 3 Zéiwen Orange géi trapen. Huel nëmmen net de Lift. Mëttes keng Kuelenhydraten, Kuelenhydrate si Gëft, eng Taass schwaarze Kaffi oder eng Taass schwaarzen Téi ass gutt fir de Bluttdrock an den Hormonhaushalt Dopamin, ech soe just Dopamin, nom Iesse Sport, Lafen oder Spadséieren oder Vëlo, schäiss egal wat, mee looss et net op der Säit an denk elo net un de Schockela. oder un ee Stéck Taart, wëll d'Versuchung an domat der Däiwel laueren iwwerall. Beschäftegung, dann denks de net drun. Beschäftegung ass Oflenkung. An um 4 Auer, bereet dech drop vir, datt den Honger elo mat senger ganzer onerhéierter iwwermënschlecher Kraaft wéi eng Naturgewalt iwwert dech hierfält, den Heißhunger kënnt mat. Heißhungerattacken, leeder eng Scheif Avocado prett, déi hëlleft géint den Honger, wéi Knuewelek géint Vampiren, iwwerrompelt den Honger mat engem Nanogramm Rugolas Zalot. A vergiesst net, am beschte guer näischt owes, well owes iessen, owes iessen, owes iessen, a léiwe Mann, da kanns de d'Streck och ophänke goen. An all Dag eriwwer, wierklech all Dag déi selwecht Fro, Firwat schmaacht ongesond Iessen esou saugutt? An dann, da fänks de un ze dreemen. Du dreems vun Nutellas schmieren, Nutellas schmieren mat Botter ënnert dem Nutella. Du dreems vu Kiischentaart, Kiischentaart mat Schlagsan drop an drop.

An d'Rad. An deemno geet déi modern an optimiséiert Weiderentwécklung vum Homo sapiens sapiens, also mir alleguerten, net op eng Tankstell fir ze tanken, esou wéi dat emol eng Kéier virgesi war, esou wéi dat fir Generatioune richteg an einfach war. Nee, mir ginn op d'Tankstell fir ze sënnegen. Net aus Dommheet heescht et an der kathoulescher Kierch, d'Völlerei wier eng vun den Doudsënnen. Mee wie lauschtert haut an eiser opgekläerter a verstänneger Welt dann nach op déi almoudesch kathoulesch Kierchefabréck? An dobäi misst ech all Kéier een Zock bis an d'Häll fueren, wann ech op enger Tankstell unhalen. Wat do fir een Iwwerfloss herrscht, Wat fir ee Floribus a wat do net alles matgeet! Bréidercher, Bréidercher mat Thons Mayonnaise oder Poulet au Curry, a béide Fäll kanns du däi wäiss gewäschent a frësch gestäerkten Tierm direkt vergiessen. Mee dat ass dir elo esou eppes vun egal, sou ee Schmorris Bréitchen iwwer dem Fuere kënnt schliisslech ëmmer gutt. Hei vill Tankstellen bidden a Plastik verschweesste Kascht un, sief et gekachten oder réi Ham, Poulets, Zalot oder Bouletten vun allen Zorten. A wann s du déi Titercher, gepéngegt vun den Heißhunger-Attacken am Auto, wëlls mat den Zänn an nëmmen enger Hand oprappen, sturrazeg, ongedëlleg a rosen, da verstinn ech och op eemol, datt et dem Bausch net geléngt, d'Statistik vun den Accidenter ze drécken. Deemno, wéis du sou ee Bréitchen mat den Zänn ze pake kriss, strutzt de gielen oder groen oder bronge Schmorri bis an d'Glace virunter. Du gesäis net méi op d'Strooss. Du méchs de Wischer un, nëmme fir verzweifelst festzestellen, datt et bannen hänkt an net baussen. Mat der Krawatt wéchs de duerch d'Fënster, just fir déi fette Schmier ëmmer méi grouss ze maachen. Deng Hänn si begladdert an all Hiewel, all Knäppchen an dat ganzt Steierrad si pecheg an de Gestank vum lues virun sech hi vergammelnden Thon hänkt nach wochelaang iwwer dem Armaturebriet. Du weess ganz genee, datt et ëmmer esou endegt. Du kanns dir nach esou gutt Virsätz huelen, du kanns dir schwieren, datt et elo ee fir allemol déi aller, aller, allerleschte Kéier war. Mee wann s du déi nächste Kéier de Wink eraus méchs, fir op eng Strandstell bäizefueren, da kriss du dech net gewiert géint deng Gêne, géint den Neandertaler, deen ëmmer nach an dengem Stammgehir erëmlungert, géint déi vereenegt Band vun Däiwelen an Sauhënn déi an denger Bult, Bëld an an denger Panz hausen, an dann schléiss du nees erbaarmungslos zou, een Poulet au curry wann ech gleeft. Eiser Här huet sech selwer jo och als d'Brout vum Liewe bezeechent, an net als de Broccoli vum Liewen. oder den Avocado vum Liewen oder den Tofu vum Liewen, hien huet vun eisem deegleche Brout geschwat an net vun eisem deegleche Kohlrabi. Boah, wat sinn ech al! Gutt, datt hei elauter Jonker nokucken an nolauschteren, da fält dat net esou op. Oder weess ee vun iech Schnuddler a Schnuddlechen nach, wat eng Gagoul ass? Hm. Wéi ech nach méi kleng war, hate mir alleguer Gagoullen op, mee kee wollt se. Si hält dech gutt waarm, sot meng Mamm. Nee, se pickt mech am Hals, sot ech. Allez, stell dech net esou, sot mäi Papp. Wie ech an dengem Alter war, wär ech frou gewiescht, wann ech esou eng Gagoule gehat hätt. An dann huet hie mir dat wëllent Stéck Glaspobeier iwwert de Kapp gezunn, datt ech bal dran erstéckt sinn. Mee Matleed war ee Wuert, dat normal Elteren ufanks de Siwwenzeger net kannt hunn. Ufanks de Siwwenzeger, dat ass schonn verdammt laang hier. Hei, ech sinn esou al, ech si mat engem Telefon opgewuess, dee fest un der Mauer ugeschrauft war a mat deem s de Nummeren gedréint hues, déi s de virdrun auswenneg geléiert has. An deen Telefon war schwaarz an en hat en Hörer, an deen s de geschwat hues, an e war esou grouss wéi eng Schungkëscht, mee en hat kee Répondeur a mam Hörer konns de och keng Selfië maachen. Ech sinn esou al, datt ech mat engem Kassetterekorder opgewuess sinn, an déi Lidder, déi mir gefall hunn, hunn ech vum Radio opgeholl. Dat heescht, ech hunn de Kassetterekorder nieft de Radio gestallt an da Play a Record gedréckt. An dann huet et misse roueg sinn, wëll wann de Bop just an deem Moment gehouscht huet, da war dat mat op der Kassett drop. Ech sinn esou al, datt ech de Fernseh mat just 3 Kanäl gekuckt hunn, a wanns de de Kanal wollts wiesselen, dann hues de missen opstoen. An de Fernseh hat eppes, wat ech haut esou dacks vermëssen, en hat ee Sendeschluss. Jo, no 11 Auer koum näischt méi, da war et Ende im Gelände, da war Testbild, Testbild, wou bass de hin? Wéi dacks hätte mir dech a leschter Zäit gebraucht, beim Dschungel, an DSDS op rtl, wann eist gutt Lea Linster eis nees mat senge gekonnten Héichdäitsch zoulabert an de Bob Jungels besser op der Éisleker Miwwelstrooss ënnerwee ass wéi op de Stroosse vum Tour de France. Ech sinn esou al, datt ech nach weess, datt op all Dag eng Antenn stoung, a wann et gestiermt huet, da war Schnéi um Fernseh an de Papp ass mat der Leeder eropgeklomm an huet d'Antenn nees missen ajustéieren an iwwer d'Stroossen hungen d'Stromkabelen a wa Feier war, huet d'Sireen geheult a jiddereen Huet gefëmmt. Ech sinn esou al, datt ech spadséiere gung, ouni datt eng App mir dono gesot hätt, wivill Schrëtt ech gemaach hat. Ech sinn esou al, datt ech mäin Teller Bouneschlupp eragefeiert hunn, ouni e virdrun ze fotograféieren an op Facebook an Instagram ze posten. An ech konnt mir virun allem nimools Nimools, nimools virstellen, datt et eng Kéier een Trend géif ginn, dee Geméis iessen heescht. Geméis iessen! Hätt ee mir als Siwejärege gesot, datt eng Zäit géif ubriechen, an deeër jidderee versiess op Brokkoli, Radisercher a Kohlrabi wär, ma ech hätt dee fir domm wéi Bounestréi erkläert. Ech sinn esou al. datt ech Sätz verstinn wéi, Meng Schreifmaschinn brauch een neit Band. Ech hu just nach ee Bild um Film. Ech kucken dat am Dictionnaire no. En ass nach am Rodage. Dat Lidd gefält mir net. Spull mol no vir. Kuck emol eraus, de Jean Breton huet sech nees giert. Ech sinn esou al, datt ech weess, datt ee Fleeschwollef net am Bësch leeft an do och keng kleng Kanner frësst. Well meng Bom hat ee gossene Fleeschwollef a mat deem konnt si alles muelen, net nëmmen d'Fleesch. Haut maache mer Gromperekichelcher, sot se dann. De Boob hat de Mueren um sechs Auer d'Grompere geschielt a se an d'kaalt Waasser geluecht an d'Schiele gekacht, mat Krësch, fir se de Kanéngercher ze friessen ze ginn. Um Dësch stounge nieft de Gromperen aus dem Gaart och nach frësch Eeër aus dem Hingerstall, Péiterséileg an Ënnen aus der Kautsch a wäisst Miel Aus der Epicerie op der Strooss. Dajee, du muss elo dréinen! sot meng Bom an huet eng Gromper uewen an den Triichter vum Fleeschwollef gestach a mat der flaacher Hand nogedréckt. Ech hu gedréint, et ass schwéier gaangen, mee dat brongt Saaft vun der éischter Gromper ass schonn an d'plastiks Schossel ënnert dem Wollef gedrëpst. Meng Bom huet d'Ënne kleng geschnidden, déi maache mer och an d'Mille, sot si, da gëtt alles gutt rein. Ech hun nach méi fest missen dréinen, heiansdo och no hannen, wëll d'Kuerbel soss blockéiert hätt. Wéi op der Sprangprozessioun sot si dann, dräi no vir an zwee no hannen, et geet e bësse méi lues, mä herno komme mer alleguerten an den Himmel. Sollt esou ee wéi de Brezhnev och an den Himmel kommen? All Liewewiesen ass vun eiser Här erschaf, hat de Paschtouer am Reliounsunterrecht behaapt. Mir sinn all Kanner Gottes, deemno och de Brezhnev. Mir sinn all aarme Sënner, sot meng Mom, an 't ass nach ni ee vun uewen zréckkomm. Wat soll däi Paschtouer da scho wëssen? Fir de Péiterséileg hat si eng kleng bleche Millen, déi se op der Schueberfouer kaf oder beim Lompekréimer getosch hat. Do huet se d'Kraut uewen dragestach, den Daum drop gehal an un der kleesperer Kuerbel gedréint. De Péiterséileg ass dann neeleg gerappt an d'Schossel bei de Grompereschmorri gefall. Dobaussen hunn lo d'Hënn gebillt. Wars dann do lass? Si huet d'Ee erwidderenee gezéckt an der Zéit glëtschegt Eewäiss an d'Eegiel an d'Schossel bei de Schmorri rutsche gelooss. Un de wäissen an hellbronge Schuele vun den Eeër war nach Hingerdreck. Allez hop, sot si, nach en Ee, da peche se herno besser. Ech hat lo all d'Grompere gemuel. A mäin Aarm huet gepëffert vum schwéieren Dréinen. Dobausse war eng Hëtzt fir nieft de Kapp ze geroden. Elo kuerz no Päischt, schonn esou waarm, sot meng Bom. A wat gëtt dat eréischt am Summer! Si huet geschweesst, ech hunn et geroch. D'Hënn hunn lo méi haart gebillt. Wat fir ee Kaméidi! Si huet d'Miel an d'Schossel geschott a mir de Läffel virun d'Nues gehal. Wëlls de réieren? Ech hunn de Kapp gerëselt. Ech wollt net réieren. Ech hat den Aarm scho wéi genuch an ech wollt net esou no nieft hir stoen. Ech ginn eraus, sot ech, kucke firwat déi Hënn esou billen. Si huet nach e bësse Miel aus der Tut iwwert de grompere Kichelchers Deeg gerëselt an op d'Aarmooss Salz a Peffer dragestreet. Maach viru, sot si, et ass scho bal Mëtteg. Dobausse stung d'Sonn poulriicht iwwerem Duerf, de Kierchtuerm huet kee Schiet geworf. Et waren zwee Hënn, een iwwer deem aneren. Ech hat déi zwee nach ni gesinn. Dee klenge Bronge war ënnen an dee grousse Groe war vun hannen op dee klenge Brongen eropgeklomm. Wat se am Gaang waren ze dreiwe wousst e Schoer genee. Hei um Land, mat zwee Noperen, déi Bauer waren, do wousst een dat eben. Do wars de am Bild. Ech sinn d'viischt Trap erof gelaf an hunn deen hënneschten, dee grousse groe mam Fouss gerannt. Ech wollt, datt se sech iwwer d'Hutt Schnouer sollte maachen. Dat Gebills ass mir op d'Nerve gaangen. Dajee, verschwand, dir Houer Hënn! hunn ech gebläert. Mee se hu sech net ginn. Se hu weider. Gebuppt. Ech hun deen Hënneschten nach eng Kéier gerannt, mi fest déi Kéier, mee hien ass ëmmer nach op deem Viischten lo gebliwwen. Se hun lo gehuerelt, Bille konns de et net méi nennen, et war kloer, dee grousse Groen ass net méi aus deem klenge Brongen eraus komm. Se konnte guer net fortlafen, se stouchen aneneen fest. Ech hu mech op de Buedem geluecht, fir besser ze gesinn, wou genee dee Groussen an deem Klenge festgeklemmt war. Hei, du koum meng Bom. Si hat en Eemer Waasser an der Hand. Si gung bei déi zwee, huet deem Groussen dat kaalt Waasser iwwer de Réck gejummt an zwou Sekonnen drop waren s'auserneen a si fortgelaf. Wow! Boom! Wéi hues du dat gemaach? Ech war paff. War dat Zauberei? So, Boom, bass du eng Hex? Stell dech mol ënner d'kaalt Waasser, sot se, an da kucks de, wat da geschitt. Aus Kanner gi Leit, sot meng Boom. A wou se Recht hat, do hat se Recht.

Ma wou bleift dann do d'Iesskultur? An dono sinn se wat gëss de wat hues an deen nächste McDonald oder Burger King gefuer. D'Kanner kruten de Kannermenü, d'Mamm de Mammemenü an de Papp konnt senger fleeschegst Loscht emol endlech esou richteg fräie Laf loossen an huet mam Pappemenü drageschloen. Alles mat Mayonnaise, mat Ketchup a mat Cola aus dem Liter Eemer a mat vill Äis. Domat war d'Grondlag geluecht. An aus de Kanner sinn tatsächlech Leit ginn, sou wéi meng Bom et prophezeit hat. An haut soen déi, grad esou wéi hir Elteren deemools, Ëh, McDonald's, a wou bleift dann do d'Iesskultur? An dann ginn se een Zock bei den Edelburger. déi elo iwwerall wéi d'Champignonen aus dem Buedem schéissen a sech Hackerstiwwel nennen oder d'Gehacktes-Piraten oder Hackepier an d'Burgermeeschteren, iwwerall dat selwecht, gemuelent Fleesch mat Ee, Ënnen a Péiterséileg, Peffer a Salz a fäerdeg ass de Lack, pardon, fäerdeg ass den Hack. A wat bei der Preparatioun u Fantasie feelt, gëtt mam Erfanne vu spektakulären Nimm kompenséiert. California Burger, Crispy Chicken Burger, Roadhouse Burger, Barbe's Blackout Burger, Bud Spencer Burger, Clint Eastwood Burger, Chuck Norris Burger oder Speedy Gonzales Burger, op alle Fall muss et ëmmer eppes mat Bio Beef sinn, Bio Angus Beef, Bio Wagyu Beef, Bio Simmental Beef, Highland Bio Beef,

Et geet beim Edelburger, grad wéi beim Hipster Edelbart, ëm d'Neientdeckung vum handwierklech perfekt hiergestallten à la manufacture Gewësser, där saudeieren däitschen Hipster-Discounter vu Saachen, déi s de net brauchs, mee onbedéngt muss hunn. An dëse Back to Basics, dëse Mir wëlle bleiwe wat mir ni waren, dëse D'Pimpen vun almoudesche Saachen mécht net bei de Burger an de Bäerd an an der Politik halt, nee, et fënnt een et och bei de Cornichongen, beim Moschtert, bei der Mayonnaise, bei de Limonaden a virun allem fënnt een et beim. Béier, jo Mann, de Craft Beer. Henri Vun der Musel sinn d'Barer gaangen, dofir hu mir elo Craft Beer. Esou ee Craft Béier.

Den Hipster just left Chicago and he's bound for Bouneweg. Aus Kanner gi Leit. D'Generatioun Nutella ass elo aus de Kannerschung, oder besser aus der Schmierekëscht erausgekrabbelt an den Nutella ass verpönt. Nutella, Beuh, Palmueleg, Igitt, Zocker a Fett, oh my God! Dofir bitt elo all Schickimicki Quicki Bäcker Crème à tartiner un. Hutt der scho gesinn, op der Théik steet e ganze Koup Crème à tartiner. Kascht e Verméigen. De Schockla ass schwaarz, batter a fair gehandelt, den Zocker gutt verstoppt an d'Fett biologesch ofbaubar. Deemno ass deen neie Moral-Algorithmus fir wäertvoll Mënsche guer net komplizéiert, Du bass ee gudde Mënsch, wann s du gutt ëss. Oder op Däitsch, Iss Gutes und rede darüber, Iessen ass elo ee Statussymbol a muss net méi gutt schmaachen. Schlo zou! Wann s du der et leeschte kanns, sief e gudde Mënsch, wann s du et bezuele kanns. Villmools Merci fir d'Nolauschteren.